Nabakwanirie abanto baminto mbuya more? Mbuya more naende? Yeso omoyo are. Erieta riane riakorokwa Esther Kerubo okegera ase ita ere omosare. Bono ere kabosi mokomoni. Rituko riarenge erio ria chimapili nabogete mambia ngasaba Nyasaye nkagenda ekanisa nkarua ekanisa ninduete fungu la kumi omopastor agatosabera tokagenda koa oyominto pore. Ekero twakora korwa abwo, ngacha Nyanturagwa. Ngacha korigia amariogo omomura one naro orwarete. Ngakora korwa abwo abachokoro twarenge nabwo bakagingeruka nyonsi, etaya nabwate nkaigora, togachaka gocha embura nonya toigameti abwo Nyanturagwa. Nabo nachete nkanyora abanto abange sana bare iga etaracha, amache onye amange arenge, lakini abanto mbagendererete kwamboka. Ababatuti twarenge nabwo bakaamboka, mbache korwa baria bakaamboka, na inche nkababwatia korwa magega. Ekero nabwatie korwa magega ngocha ngoika gati, amache akarurugora omorindo, okang'otora na okang'iyeria gochia maate ase rikarabati. Nimbeegete amaruse, ebinto nabwate koboko, esi- esimi na etaaya eria na ebinto binde nagorete korwa echiiro, ngatugama nkaimokia okoboko igoro, nkorangeria nkonye amache nkong'ira are. Abanto nao babete bakwo bagoetera amache buna arenge nekerundo, nkabegeka ntugamete. Omwana oyo o Kirintoni yateneine engegu, akarambora okoboko kong'usa, riria buna akong'usa amache akarurugora agatotwoma agatoira roche twensi. Buna atoira twensi, kumbe ere namanya omwana oyo Nyasaye buna amontomerete namanyete ontimbu yaye, akambwatoka. Amache aria ngaturunka na amaabwo amagoro ng'uma arenge oo, nkagenda ase are mogete, nkauma-umama, ngakira abwo ime engoro eyio ime. Bono kinde maabwo ninkarangeria emenwa ebere, enaku buna kegera oo nakwete. Nkai natiga Samweli one, nkamomekeria omonwa, nkamiamia, 'Indamanya maabwo roche. Nyasae oyore moyo, otasundugeti rang'e tari koria, na nchara teri komoria. Ase aya nonya nabatiseretwe, lakini Nyasae akarambora okoboko agakana, tori gokwera igaa. Omwana Clinton nabo aigete igoro naende akeruta gocha roche ime. Inkacha konyora okondigia abwo roche, ogotabataba okobwata eyanga okong'usa. Akarwana namache ayio naye amache akomong'usa nainche okong'usa. Bakagankonya. Omoyo mbwate bono iga nobwo omwana Clinton, omwana o Yuso obeire ekegochi. Nabo narusetigwe orooche nonya namache tinyweti. Ande onsi naigwete bobe. Riru rioka naniarogete riria natugamete ase ekogota eria. Goikera bono iga, gaki eserekari yaito, egento moratokonye, etarachi eye ere ense. Etokonye erosi y'egetara chi'enyechi chia igoro, amakara abatie are oyo atichete, ekogera amache agocha. Ase omong'ina oyo timbwati abaibori, timbwati omogaka, na omwana one njusi iga asirete, na oyonde nebari mombwate. Goikera iga monto taiyo oramenye obogima amenyete, konya inche omomoyo bwaerire, riria intomera ri'egaika. oyo. Nyasae oramborete okoboko ng'a iga nao kwabatiseretwe, togokwera iga. Korende ng'a egento giankonyete neanga, nase nkobeka chintambe, konyora nabo nkonya gotebia abasubati abasiriki baminto ng'a mwabeka chianga chi'amasikani, naende nare kweroka inche ng'ina koronu. Lakini bono naachire mpaka mochari, narure mochari nabekirwe esanduki, riria ingochia goakeranigwa, nkaboka buna Yeso. Naki mokoiraneria abanto baminto. Omokumia okonene amache ayare koba na hasira morore ase omwana Clinton anduseti, emorabase koba nomoondoko obonene. Omonto otaiyo oraiche aboremereri. Gaki ase onani morosie etarachi eye enkorusibwa are etaracha yende rogoro. Mani abanto bakabosiboka, abang'ina abwo nabo twaroche rituko ritambe goika.
Namorete nguru Clinton, riarenge rituko ria Jumapili, ekero twatomoirwe echiro. Bono abanto bansa naki amache nigo aikire eroche. Bono togacha rende gocha gocha, nabwate esabuni, nonya na emboki ere maamuri. Bono erio nabo twaikire aa, toigwe na abanto bande bakorire ki? Bambokire baikire mbuya. Bono, bateba bono onye omonto oamboki naki inche ntamboki? Nabwata rende nkaringa erooro, nkamboka mo ngate nkakora test ndiri naki, ekiagera naratamboka ndore naki ning'ete, naeta. Bono ekero naeta, onye natirie emesigo mero, ngateba bono amache tori tari mango, naende ngere na bag. Nkaboria abang'ina bare naki, abagima aba, mm rende nabwate bibi timotamboki gochia aa, abang'ina bagasoka bagoteba aa yaya, amache aino namange, ngotoira are. Naende ngateba eria ya kabere, ng'a bono twenty twenty mbatamboki. Abang'ina bagateba, Yaya, na yabaisete baenge baenge korwa mega yane, bakabe, naki tiambatamboki. Tokabwati na barabwo togatamboka rende buya. Riria twaikire iga iga, abaisha aba batamboki na emokiba kemesigo yane. Nakoigwa omong'ina riria amache akonya, amagoso akareta aroki.

Chang'esoki moko, mokonye. Abwate ngasoa roche tokana nere, ase nare asoeti okwende omotwe, abwate nkamong'usa korwa oo. Bono nainche ngachia gotenena ase getiga akandima ngaki kare maate aria. Riria buna ngotenena iga nkanya nyasae oyore atambe bono nkamobwatoka, bono nkatirimboka maate, riria buna ngotirimboka kumbe nere ochire osire ase gete ase enka yasoete, oteba bono omogeni oyo nigo yasoa gochia. Nenga soona next ria bono. Nswere oche aria nimocheki oso na asare. Rigola buna ngweng'usa iga. Buna ngweng'usa nkanyona nakunire egento nkayua gento nakio nakia ritoa iga. Ne eyanga bono. Eh, Nkanyora tata ne eyanga ngobwata. Mobwata nkamosamia enda iga. Aria abanto baminyokete iga bagacha bagankonya tokamorusia oche aria iga. Bono inche nare goteba iga, eh, egento kere rahisi are korusia monto roche, abanto are okonya baoboe. omweshimiwa nabo abakorora naki bagonkonya na inche bankonyire bang'ina nonye training kidogo, na inche nabo ngokonya onde rende. Abanto baminto mbuya more? Inche naigure natwarire omogongo omogooko omonene, ekero naigure ng'a omwana okonyire, Inche namaete kende gionsi, na inche nka narenge nkamotoma echiiro, bono ko namotoma echiiro, akagenda gagocha aka nkaigwa ng'a okonyire omonto rakini inche timaeti gaki mani nache konyora amang'ana baadaye. Rakini rende naigure ng'a mbuya mono ase eng'encho y'obokonyi akorire okonya omonto, obogima bwa omonto nobwa maana sana kobua kende gionsi. mogoko one nori ng'a omonto onde bwensi goseee. moragia onde bwensi omanyete igoro y'amang'ana a disaster, akonye bamanye ng'a embura bono iga nembe, chipaara chiasarekire, chindoche chiasarekire, batoroserie chipaara erinde naintwe na na abana abande babwate obokong'u bonde bwensi gose omonto onde bwensi obwate obokong'u bonde bwensi, okonye abanto ekero kwanyorire mochando abanto bande bachandegete ase gete.
Bwana Yeso asifiwe. Amen. Ase amarieta ngokochorera tee monyagero. aa nabo nkakabosia, nkabosia aa ritang'ani ntagete komoiraneria Nyasae ng'a mbuya mono. Omong'ina oyo iga kerubo, iga are omosiriki omoke omo Nsioki. Nabo twarenge, tokayesasima boronge, tokagenda amatanga, togakwera korwa oo, inche narenge kobaa amabaga ase okoremia abamwabo. Ekero twakora korwa oo, akabatebia, Bono rende kera omonto oko twakore, genda ase Uriseni. Ekero bagenda, ngocha koigwa ng'a yaya omong'ina kerubo ogure roche. Erio ng'a mbuya mono ase ogocha, bono egento tochandegete iga iga, na epaara iga ere embe. Etaracha iga ere nse mono, ebwenerete imokereri bu igoro, abesimigwa Steve, mosike Chanda. Omosike Arati, Buna abakubi baito inwe, komoranche moigwe ekerero kia Kabosi, mochiche morore ase aa, motoroserie, erinde naintwe gose ntobwene. Mbuya mono abanto baminto ase ogocha mwensi pi, mwarorire, mwashuhudire, Media mbuya mono sana ase engencho y'ogocha kwaino, Bwana Mister Okuoyo naye namanya ase erieta na abande, bono rende Komoraaiga amang'ana ayamo tokobere gochia bosio, erinde tonyaigwe naende baachiche bache korora ase aa. Mbuya mono abanto baminto ase ogontegerera.
Mong'ina oyomo omaete nere orabe ekidabia. Mbuya more mwensi.
Gaki oyo nomoichano omonene, twarorire ase enye kabosi iga iga. Omong'ina kerubo gaki iga arwete amakweri gati, naende nere bieka otigire ase enka yaye. nabwate nomwana omochandete, timanyeti ng'a omwana oyo aregocha omong'ina oyo acha kogenda ng'a ocha korenda omwana oyo oye. Nyasaye nomonto bwogokumia. Gaki Nyasaye oyo achiete agasaba ekanisa, nere omorwanerete, agakora gento ki? Akamorusia ime aria amache ime. Na omwana oria omokonyete, Nyasaye agosesenie naende agenderere gokomenta. Mbuya mono sana, gaki rende abagambi baito, twachandekire namache are iga iga. Chitara chie chibano gochira ibere, eyende nere rogoro aria y'emete. nero yagunekire, na eyende neye eye epaara eye. Nero gaki na omwana akote gento ki? Noamincha ogetagakana gento ki? Agacha gosoa roche. Mware gwancha, gaki motokonye ase echi korosia etarachi echi roche, abanto bakore gento ki? Banya goetera. Gekogera ninwe toroche buna abakubwa baito. Moche mokore gento ki? Motokonye gaki. Inche nkorokwa ng'a Charles Nyaiburi korwa Kabosi, naende nde omonogeri o Kabosi, etarachi eye ya Riakeronga. Abarai baito nimanyete ng'a mbaramanya ng'a etarachi eye nere ense. Inche egento nare gosaba korwa omwemusie, ache ararigererie etarachi eye erigere imoke igoro, tikarabati erimo ndiri goeti maache, erigere tonyore obokonyi. Na etaracha nere y'emete ere bwa omogambi Samuel ki'oma na Exitiali, nere ebwenerete erigererigwe. Na etarachi eye eria yarogorwa epaaro ekogenda Nyantura goka Bosimatieri. Inche nare gotebia abarai baito korwa omwemusie, tiga barigererie enchera bake omochumbe, Tonyore obokonyi ase chitara chi'echi twatebire isato, na riekoba buya abanto baito omonkwana nare osirete, agakwa, naende abande. Igwa, igwa, Anieto igo tari Nairobi konya gosomba abanto yaikire goika ase ensemo ya Gusii, Imarika Busii. Omong'ina oye omokare kogenda magega karure ekanisa asabire omongo, kagoeta abwo ase etarachi akania etarachi eyio nigo eraire ense, rikarabati nigo ritiichete, abwo abwo amache nigo amosombete na komokobanania. Bosa eche ense yarenge ensabu nsabu egetuguta na abwo asasoete roche akamonyaba naye namache ayio akamoakana ere akamoturungani gochia roche naende akabokerera buna Nyasae oo omuya akarigia omong'ina oye goika chingako chi'amache ime abwo abwo akamonyorera ase engencho nere abegete eyanga omokurureria amasikani akamoboania akamotiiria goika engegu. Amaganda amaga y'okoigwa ng'a neyire rero nigo yachanechigwe agwo mbaga akabana mbamura mbaiseke goika ase etara chi'eyio bono amaiso onsi nigo arigereretie obogambi. Omosike Chanda boigo nomosike Steve arika na bonsi baria babwate ogwancha okuya baika ase etara chi'eyio iga etaratungora abanto